Sou, schéine gudde Moie vu menger Säit. Erlaabt mer vläit, dass ech ufänke fir Iech alleguerten e schéint, glécklecht a virun allem e gesond neit Joer 2021 ze wënschen, wou ee kann jo zumindest d'Hoffnung hunn, dass dat Joer 2021 besser gëtt wéi dat Joer 2020, wat mer hannerun eis hunn. Mee och 2021, an dat wësse mer alleguerten, ass de Virus net fort. En ass nach ëmmer ënnert eis. Déi allgemeng Situatioun ass ugespaant, dat wësse mer alleguerten. D'Gesellschaft fonctionnéiert nëmme mat drastesche Restriktiounen. An et ass kee Geheimnis, dass mer alleguerten es lues a lues iwwer 30 ginn, mee dass mer op där anerer Säit awer och wëssen, dass et net aneschters geet. De Sport. Dat hunn ech virun der Pandemie gesot, dat soen ech während der Pandemie an ech wäert et och no der Pandemie soen, ass en Deel vun der Gesellschaft an e muss och als solche behandelt ginn. De Sport war jo och zu Lëtzebuerg, am Géigendeel zu deem wéi dat an anere Länner am Ufank de Fall war, ni ganz verbueden, mee e war awer staark agestrengt an déi Restriktiounen, déi mer geholl hunn, hu wéigedoen, hu wéigedoen wuel um Niveau vun de Veräiner wéi och um Niveau vun de Federatiounen an och un deem, wat de Sport als kommerziell Aktivitéiten duerstellt, och do huet et ganz wéi gedoen. Dobäi ass, dat wësse mer alleguerten, de Sport extrem wichteg fir déi Jonk an och fir déi manner Jonk. A virun allem, wat d'Gesondheet ugeet, spillt en eng wichteg Roll, engersäits déi physesch Gesondheet, Mee awer och déi mental Gesondheet, d'allgemengt Wuelbefanne steet um Spill, dat wësse mer. An et ass keen Zoufall, datt de Premier an d'Gesondheetsministesch bei hirer leschter Pressekonferenz och ganz kloer dorops higewisen hunn, datt déi vill Restriktiounen, déi mer elo während Méint laang geholl hunn, och lues a lues weisen, datt eng ganz Rei vu mental Problemer domatter kënne verbonne sinn. Dofir jo, op jidde Fall, esou wéi de President vum COSL et ausgedréckt huet, de Sport kann en Deel vun der Léisung sinn. An dofir ass et och extrem wichteg, dass de Sport an dësem Covid-Gesetz, wat elo geplangt ass a wou ee kann dovun ausgoen, dass et nach dës Woch wäert gestëmmt ginn, dofir ass et och ganz wichteg, dass de Sport an deem Gesetz en eegent Kapitel huet, dat entsprécht senger Wichtigkeet an der Gesellschaft an am gesellschaftleche Liewen insgesamt. Mir sinn eis bewosst, dass mer an engem Gesetz net all Detailer opgrond vun der Vielfältegkeet vun deene Sportaarten, déi zu Lëtzebuerg exerzéiert ginn, kënnen hei alleguerten am Detail regelen. Mee mär probéieren hei kloer Reegelen ze setzen, generell Reegelen, déi fir jiddweree verständlech sinn, déi novollzéibar sinn an dofir och kënnen op eng relativ einfach Aart a Weis ëmgesat ginn. Natierlech brauche mer fir déi konkret Ëmsetzung d'Zesummenaarbecht vun de Federatiounen, Ech hat virdrun vun der Villfältegkeet vum Sport geschwat. Dat implizéiert dann och, dass mer vill Kontakter hu mat ville Federatiounen, fir ze kucken, op hir spezifesch Situatioun déi richteg Äntwerten ze ginn. Ouni si ass et an der Vergaangenheet net gaangen a wäert et och an Zukunft net goen, deer si mer eis vollst bewosst. Ech hat och Récksproch mam President vum COSL, wéi och mat enger Rei vu Presidenten, haaptsächlech vu groussen Equippen, Sportaarten, well mer jo wëssen, dass de Sport haaptsächlech an den Equippesportaarten nach méi problematesch ass wéi an den Eenzelsportaarten, ganz einfach der Tatsaach gescholdt, dass do méi Leit zesummekommen. Ech ginn dovun aus, dass mer kuerzfristeg wäerten en Avis vum Statsrot kréien an, wéi gesot, dass d'Chamber dat Gesetz nach dës Woch wäert stëmmen. Ech maachen net gär Pressekonferenzen, éier e Gesetz gestëmmt ass, mee ech mengen an dësem Fall drängt et sech awer op, well awer eng ganz Rei Leit, net nëmmen d'Kollege vun der Press, mee och eng ganz Rei vu Veräinsverantwortlechen, vu Federatiounsverantwortlechen, a virun allem awer och vu Sportler drops waarden, wéi da sollt ab nächste Méinde de Sport funktionéieren. An ier ech an d'Detailer aginn, wat an deem Gesetz steet, wëll ech awer ee ganz kloere Message ginn, deen ech virdrun gesot hunn, am Aklang mam President vum COSL, dass de Sport en Deel vun der Léisung ka sinn, si mer eis awer och bewosst, dass en en Deel vum Problem kann duerstellen. An dofir maachen ech e ganz waarmen Appell un alleguerten d'Veräinsverantwortlech, un alleguerten déi Responsabel an de Federatiounen, un alleguerten d'Sportler, alles dofir ze maachen, eng grouss Disziplin ze weisen, d'Gestbarrièren am Sport esou wäit et geet anzehalen, a virun allem och virum an nom Sport alles ze maachen, fir dass mer dem Virus keng Chance ginn, an dass mer de Virus, fir emol e sportlechen Ausdrock ze gebrauchen, eng Nidderlag zoufügen, déi sech gewäsch huet. Dat geet nëmme wann een zesummenhält, wann ee sech enger gewëssener Disziplin ënnerzitt, selwer ënnerzitt, a probéiert Rücksicht een op deen aneren ze huelen. Mengt dass allgemeng bekannt dass ech alles aneschters wéi e Frënd vun repressive Moossname sinn, mee ech hunn d'Fro gestallt kritt an der Chamberkommissioun an dofir wëll ech och hei ganz kloer dorops äntwerten. Duerch de Fait dass mer déi Regelen elo hei an d'Gesetz ageschriwwen hunn, déi ech elo wäert presentéieren, ass et natierlech och esou, dass bei Net-Anhale vun deene Reegelen och déi Sanktiounen gëllen, déi allgemeng am Gesetz virgeschriwwen sinn. Wat elo déi nei Bestëmmunge vum Sport ugeet, ganz kloer wëll ech och domatter ufänken, Zu een oder zu zwee kann ee Sport maachen, Ouni Restriktiounen, och ouni d'Obligatioun vum Port de Masque an och d'ouni d'Obligatioun vun der Distanciatioun physique vun zwee Meter. Dat zielt fir den organiséierte Sport an dat zielt och fir de Fräizäitsport. An dat zielt souwuel fir de Sport dobanne wéi och fir de Sport dobaussen. Allgemeng, an dat zielt fir all Fäll, wou mer Sport maachen, sinn d'Sportler vun der Maskepflicht entbonnen. Dann kënnen an Zukunft och zéng Leit zesumme Sport maachen, dëst allerdéngs ënnert der ganz klorer Bedéngung, dass se dann zwee Meter jiddweree vun deem aneren mussen Distanz halen. Och dat zielt fir den organiséierte Sport a fir de Fräizäitsport an en zielt fir dobannen a fir dobaussen. Dat heescht dann natierlech och, dass d'Sportinfrastrukturen insgesamt erëm kënnen opgemaach ginn, ënnert der Bedéngung selbstverständlech, dass de Proprietär dat och wëll. De Proprietär ass, dat wësse mer, an den allermeeschte Fäll, zumindest wat den organiséierte Sport ugeet, d'Gemengen. Ähnlech wéi am Commerce kommen awer dann am Beräich vun de Sportinfrastrukture Begrenzunge respektiv Mindestufuerderunge wat d'Quadratmeterzuelen ugeet. De Minimum fir ee Sportler, deen alleng an enger Infrastruktur Sport mécht, si 15 Meter carré. Ab zwee Meter, ab zwee Sportler sinn et 25 Meter carré pro Persoun, also e Minimum vu 50 Meter carré. an ab dräi Sportler a bis zu zéng Sportler, well mer gesot hunn, et ass e Maximum vun zéng Sportler erlaabt, sinn et dann 30 Meter carré pro Sportler. Dat heescht also, datt, wa mer bei dräi Sportler sinn, sinn et 90 Meter carré bei 420, bei 550 an dann eropdeklinéiert op zéng mat engem Maxi-, mat engem Minimum vun 300 Meter carré. Dat sinn, an deer si mer eis bewosst, méi streng Bestëmmunge wéi déi, déi allgemeng an der Gesellschaft zielen. Dat rechtfertegt awer och doduerjer, datt mer engersäits der Maskepflicht entbonne sinn, wa mer Sport maachen, an et rechtfertegt och doduerjer, datt mer wëssen, datt am kierperlechen Effort natierlech méi geotemt gëtt an och méi Aerosolle fräigesat ginn an doduerjer d'Ustiechungsgefor riskéiert méi grouss ze ginn. Ech maachen elo direkt eng kleng Klammer, fir eng Rei Froen direkt am Viraus ze beäntwerten. Et ass also net geduecht, elo fir d'Beispill vun engem Fussballsterrain ze huelen, deen 8.000, 9.000 Metercarré huet, datt ee mat där Regel, déi ech virdru genannt hunn, dat elo bis zum leschte ausreizt. Dofir wäerte mer nieft deem, wat mer am Gesetzestext stoen hunn, esou wéi mer et och an der Vergaangenheet gemaach hunn a wou mer gutt Erfahrungen gemaach hunn, eng Rei vu Recommandatiounen maachen. An déi Recommandatiounen, déi soen, dass et op der nämmlechter Plaz e Grupp, e Maximum vun zwee Gruppen à zéng Leit ass, déi kënnen mateneen trainéieren, selbstverständlech dann ënner der Bedingung, dass se zwee Meter, Distanzen ewechhalen an dass déi Gruppen e Minimum Abstand vun 20 Meter vuneneen halen, wat hire Zonage ugeet, wou se aktiv ginn. Dat gëllt, well och déi Fro ass scho gestallt ginn, selbstverständlech och da fir Liichtathletics-Terrainen zum Beispill. wou jo op där enger Säit kënn roueg Sprint trainéiert ginn, fir et emol esou ze soen, an op där anerer Säit vum Terrain en anere Grupp dann eng aner Aktivitéit, zum Beispill Hürdelaf, ka maachen oder op enger anerer Plaz, wann et wäit genuch ewech ass, ka Wäitsprong oder Héichsprong trainéiert ginn. An deenen sougenanntenen Dräifalt Sportshalen, a wësst, dass mer vill Sportshalen hunn, déi sech an dräi Deeler andeele loossen, déi awer duerch e fixe Rideau getrennt ginn, an ech mengen dat ass wichteg, déi duerch e fixe Rideau getrennt ginn, kënnen dann also jeeweils zéng Sportler aktiv sinn zur nämmlechter Zäit. Ab 20.000 Meter Carré, dat ass och dann erëm eng Recommandatioun, denken ech virun allem un d'Golfterrainen zum Beispill, kënnen et da véier Gruppe sinn, déi zu zéng Leit kënnten aktiv sinn, selbstverständlech ëmmer ënnert der Bedingung, dass déi zwee Meter Distanz agehale ginn. Ech maachen also e ganz kloeren Appell, dass nieft deem, wat mer als Regel am Gesetz stoen hunn, och déi Recommandatiounen, déi mer als Sportsministère erausginn an déi mer nach mat den eenzele Federatiounen nach kënne méi detailléiert nach eng Kéier duerchdiskutéieren, dass och déi sollten agehale ginn. Et geet hei drëms, dass mer erlaben, dass Sport erëm méiglech gëtt, dass mer och Sport ënnert deene Restriktiounen, déi ech elo genannt hunn, kënnen exerzéieren. Et geet net drëms, dat Ganzt bis zum Leschten auszereizen, an et geet virun allem net drëms, grouss Mënschemassen op enger Plaz ze konzentréieren. Dat giff eis herno méi Problemer schafen, wéi et eis der giff léisen. Wat d'Schwämmen ugeet, ass och am Gesetz ganz kloer festgeduet, dass déi kënnen opgoen, selbstverständlech ëmmer erëm ënnert der Prämiss, dass de Proprietär deem zoustëmmt. Mee wa se opginn, da musse se a Couloiren agedeelt ginn. An et ass esou, dass an engem Baseng vu 50 Meter just sechs Leit an engem Couloir dierfe schwammen an an engem Baseng vu 25 Meter da selbstverständlech dräi Leit. Och den Accès zu de Vestiairen an zu den Duschen ass ganz kloer geregelt. An ech wëll och hei soen, dass déi Bestëmmungen, wat d'Vestiairen an d'Duschen ugeet, allgemeng zielen. Dat heescht also fir all d'Sportaarten ouni Ausnahm a fir all Sportler ouni Ausnahmen. Kloer, e Maximum ass virgesi vun 10 Leit pro Vestiaire mat obligatoreschem Mask droen oder minimum zwee Meter Distanz halen, wann een an d'Dusch geet, an d'Kollektivduschen. Och do e Maximum vun 10 Leit, woubäi et och kloer ass, mat enger Mask geet een normalerweis net an d'Dusch, mee dofir muss een awer dann hei eng Distanz vu mindestens zwee Meter halen. Och dat steet ganz kloer am Gesetz. Et ass wichteg ze soen, dass de Veräinssport natierlech grouss Aschränkungen hat, dass mer virun allem och bei deene Jonke gesinn hunn, dass se net méi konnten de Sport op déi Aart a Weis ausüben, wéi dat an der Vergaangenheet de Fall war, an dofir hunn ech mer d'Fräiheet erausgeholl, eng ganz Rei vun Diskussiounen ze féieren mat Veräinsverantwortlechen, mat Federatiounsverantwortlechen an, wéi gesot, och mam President vum COSL. Mir hu probéiert, alleguerten déi Erfahrungen, déi op den eenzelne Plaze sinn, ze bündelen, fir zu konkreten a kloere Regelen ze kommen, déi, dat weess ech, net jiddwerengem Satisfaktioun ginn. mee déi awer, mengen ech, dat méiglech maachen, wat mer alleguerte wëllen, nämlech ze garantéieren, dass de Sport och dës Pandemie kann iwwerliewen an dass et och méiglech ass, Sport ze maachen, wann och, wéi ech gesot hunn, an ageschränktene Bedingungen. Wichtig ass och ze soen, dass dat, wat mer elo an den Ausnahmeregelen erlaben, dass mer eis do orientéiert hunn un deem, wat an den Nopeschlänner geschitt. Engersäits natierlech aus sanitären Erwägungen, wat ass zoumuttbar, wat kann ee sech erlaben, wou geet et ze wäit, op där anerer Säit awer och am Besuergnes driwwer, datt eis Sportler um internationalen Niveau net ze vill a Retarde kréien. An dofir hu mer eis op verschiddenen Dispositiounen, mengen ech, gëeenegt, déi och vu jiddwerengem unerkannt ginn. All déi Reegelen, déi ech elo virdrun genannt hunn, déi ziele fir eng Rei vun Ausnamen net. An zu deenen Ausnamen zielen alleguerten déi unerkannten Elittesportlerche vum COSL aus deene verschiddene Kaderen. Dat heescht also engersäits selbstverständlech den Elittekader, anerersäits awer och de Promotiounskader. Alles also, wat an engem Kader vum COSL ass, brauch sech net un déi Reegelen ze halen, déi ech virdrun genannt hunn. Dat zielt och fir d'Profisportler, d'Sportler aus allen Nationalkader vun alle Verbänn, vun der Jugend bis an d'A-Kaderen. Et zielt net fir d'Schüler aus dem Sportlycée an d'Schüler aus de Centres de formation'en an et zielt och net fir d'Seniorsequippen aus den ieweschten Divisiounen vun deene jeeweilege Sportaarten. Woubäi et kloer ass, dass dat selbstverständlech fir Dammen an Hären zielt. déi wéi gesot dann alleguerten déi Kategorien, déi ech elo genannt hunn, ouni Restriktioun kënnen trainéieren oder och Competitioun maachen. Ech hat virdru scho gesot, d'Vestiären an d'Duschregelen, déi zielen natierlech och fir déi heite Leit. Och dat sollt nach eng Kéier widderholl ginn. Ech wollt also och nach eng Kéier ganz kloer soen, dass mer eis musse bewosst sinn, dass Sportler eng Virbildfunktioun hunn. An dofir nach eng Kéier den Appell, fir nom kierperlechen Effort, nom Sportdreiwe selwer erëm alleguerten déi Restriktiounen, alleguerten déi Reegelen anzehalen, déi an der Tëschenzäit scho bekannt si vun der Distanzatioun, kierperlecher Distanzatioun, ee vun deem aneren, vum Port du masque, vum Hännwäschen an esou weider. Et ass wierklech den Appell, fir datt mer virun allem, wéi ech gesot hunn, wann de Sport selwer eriwwer ass, wann de kierperlechen Effort eriwwer ass, erëm esou vill wéi méiglech sech selwer an och anerer ze schützen. Villes gëtt elo erëm méiglech, dat wësse mer. Mee dat heescht awer net, dass een, wéi ech virdru gesot hunn, alles muss ausreizen. Hei ass nach ëmmer d'Eegeverantwortung vu jiddwerengem gefrot a virun allem och dat gesond Empfanne vu jiddwerengem Eenzelen gëtt gebraucht, fir dass mer hei kënnen zesumme doduerchkommen. Och net all Manifestatioun, déi kéint lo stattfannen, muss onbedéngt stattfannen an Organisateur soll sech froen, ob et wierklech opportun ass, dat zu dësem Zäitpunkt ze maachen oder net. Eng ganz wichteg Reegel nach, déi net dierf vergiess ginn, Bei alle Manifestatiounen, bei allen Trainingen, bei alle Kompetitiounen, bei alle sportlechen Aktivitéiten si keng Zuschauer erlaabt, A selbstverständlech sinn och Buvetten an ähnlech Strukture mussen zou bleiwen. Ech mengen, dass dat heiten wichteg Mesurë sinn, déi eis erlaben, wéi ech et virdrun gesot hunn, de Sport erëm fonctionnéieren ze loossen an awer op där anerer Säit eng grouss Verantwortung vis-à-vis vun der gesamter Gesellschaft weisen. Ech wollt vläit nach eng Informatioun ginn, déi ech gëschter och an der Chamberkommissioun op Nofro ginn hunn. Ech mengen, et ass jo kloer, dass, wann ab dem nächste Méinde erëm theoretesch kéinte Competitioune stattfannen, ech huelen elo mol déi grouss Mannschaftssportaarten, déi bis elo net konnten trainéieren, dann ass et awer genau esou logesch, dass kee vun de Verbänn wäert op de Wee goen, fir dat ab e Méinden ze maachen. Dat wär och aus engem reng gesondheets a sportspoliteschen Aspekt gekuckt net ganz verantwortlech. Et muss een deene Leit, selbstverständlech deene Sportler, d'Méiglechkeet ginn, erëm sech an engem Training op déi kommend Kompetitiounen ze preparéieren. Mengen Informatiounen no wären déi éischt Matcher an den Ekippessportaarten, gingen Enn Januar stattfannen. Dat wär dann den Handball, deen eng Rei vu Nodrozmatcher nach ze spillen hätt, da géif de Fussball nokommen. Déi hunn dat jo och schonn ugekënnegt an engem Communiqué de sechsten a siwente Februar. An d'Presidente vum Volleyball a vum Basketball hu mer gesot, datt si plangen, Enn Februar erëm mat der Competitioun unzefänken. A mir hunn eis d'Wuert ginn, notamment déi véier, déi véier Federatioune, vun deenen ech elo geschwat hunn, datt mer giffen déi ganz Aktivitéiten, déi dann erëm ufänken, a Kompetitiounscharakter begleede mat enger Aktioun, wou alleguerten d'Sportler giffen Schnelltester maachen. Dat heescht also, wou mer giffen am Basket, Fussball, Handball a Volleyball zesumme mam COSL, zesumme mam Sportsministère, zesummen och mam LIH, deen eng wëssenschaftlech Etüd och dorënner wëll maachen, gife garantéieren, datt all Sportler, deen un enger Competitioun, an enger Equippesportaart, wou also vill Sportler zesummekommen, deen dann géif deelhuelen, datt deen och giff getest ginn iwwer e Schnelltest. Selbstverständlech ass dat net esou einfach, wéi dat sech einfach an engem Wuert hei seet. Do mussen eng ganz Rei vu Bedéngunge kloer sinn. D'Federatiounen hu sech bereet erkläert, Natierlech, dass all Sportler, muss ee wëssen, ka kee gezwonge ginn, e Schnelltest ze maachen. Dat wëlle mer och net. Mee d'Federatioune ginn awer dovun aus, dass déi, déi sech weigeren, e Schnelltest ze maachen, dass déi vun der Competitioun wäerten ausgeschloss bleiwen, och aus Rücksicht op déi aner Sportler, déi dat dann awer wäerte maachen. Ech wëll och kloer soen, dass et, wann en Schnelltest gemaach gëtt, dat zu Lëtzebuerg nach ëmmer e medezineschen Akt ass. Dat kann also net jiddweree maachen. Dat muss also gesondheetlech geschoultent Personal sinn, deen dat maachen. Dat kéinten zum Beispill d'Kinéen vun de Veräiner sinn, dat kéinten awer och Infirmiere sinn. Detailer iwwert dat Ganzt wäert ech liwweren, wa mer d'Konzept bis steet. Ech ginn dovun aus, dass dat Mëtt Januar wäert de Fall sinn. An da wäert ech déi Aktioun hei am Detail der Press presentéieren, mat allen Implizéierten, engersäits den COSL, engersäits den LIH a selbstverständlech och déi Federatiounen, déi dann direkt heivunner profitéieren. Ech wëll just soen, dass de Sportsministère mat der Hëllef och vun aneren nationalen Instanze wäert déi Schnelltester an enger Zuel vu 50.000 zur Verfügung stelle fir de Lëtzebuerger Sport. Dat gesot, géing ech Merci soe fir d'Opmierksamkeet. Nach eng Kéier kloer, Déi Bestëmmungen, déi mer elo hei virgestallt hunn, déi ziele bis den 31. Januar. An ech si selbstverständlech bereet, op d'Froen esou wäit wéi méiglech ze äntwerten. Alles dat, wat ech weess, wäert ech Iech soen. Mee ech kennen d'Kollege vun der Sportfress. Et wäert hei net aneschters sinn, wéi an der Chamber. Zu dësem Moment gëtt et nach net op all Fro eng Äntwert, mee ech wäert mäi Bescht ginn. Merci villmools. Gudde Moien, Tom Flammang vun rtl. D'Fro eng Kéier kuerz zu de Schwämmen. D'Schwëmmer dierften natierlech elo ganz frou sinn. Si hu laang misse pauséieren. Elo ass et esou, datt wann ee kuckt mat op enger 50 Meter Piscine mat 6 Leit an engem Couloir, do komme mer natierlech op eng grouss Unzuel vu Schwëmmer, déi sech dann, Dobei nee, wäert en an der Piscine dann och ophalen. Do si mer e bëssen aus dem Kontext och eraus, aus deenen 10 Leit op engem Terrain, wéi mer dat bei aneren Disziplinne vläicht hunn. Ginn et do nei Erkenntnisser, déi elo mat do afléissen, dass ee ka soen, effektiv an der Schwämm ass d'Ustiechungsgefor manner grouss? Ech muss soen, dass ech mer mat der Hëllef vu menge Leit am Sportsministère jo eng Rei vun Etüden ugekuckt hunn, wat d'Schwammen ugeet. An déi Fro ass gëschter och an der Chamberkommissioun gestallt ginn an gëtt Vun A bis Z all méiglech Aschätzungen. D'Haaptaschätzungen, déi ech konnt noliesen, déi seet, dass an der Schwämm selwer den Ustiechungsgefor selwer net esou grouss ass, aus dem ganz einfache Grond, well dat Waasser chloréiert ass an de Virus sech am Waasser anscheinend net ganz wuel géing spieren. gëtt awer och dorops higewisen a ganz villen Etüden, dass eng relativ grouss Ustiechungsgefor ronderëm d'Schwamme stattfënnt, dat heescht also haaptsächlech an de Vestiairen an och an den Duschen. An dofir och déi Begrenzung, déi mer elo hunn. Et ass also net esou, dass d'Schwämme kënnen opgoen an eng onbegrenzten Zuel vu Leit kënnen zouloossen, mee opgrond vun der Andeelung vun de Couloiren an dann och déi Restriktioun vu maximul 6 Leit pro Couloir, muss een och soen, mir hunn nëmmen zwou Schwämme vu 50 Meter, 50 Meter Längt, déi meescht hu 25 Meter Längt, do sinn et dann dräi Leit pro Couloir. Do gesäit een also, dass dat schonn ganz agegrenzt ass, dofir also och déi Aschränkung. Da vläit och eng Fro fir eis Tennisspiller, well do hat ech elo näischt dovunner héieren. Den Dubbel zum Beispill, dat ass, mengen ech, eppes, wat fir si och erëm dierft normalerweis machbar sinn. Gëtt et do och op den eng Unzuel vun Terrainen, déi gekuckt gëtt, déi an enger Hal dra sinn, wéi vill Leit do däerfe rakommen, oder gëtt et do wierklech op d'Fläch vum Terrain, déi gekuckt gëtt? Ech mengen, beim Tennis ass et esou, dass en Dubbel net méiglech ass, well mer jo da bei iwwer déi Zuel vun zwee eraus wären. Mir wären also an enger Logik, wou véier Leit beienee géife Sport maachen an déi missten dann zu all Moment zwee Meter vuneneen ewech bleiwen. Ech mengen, dass dat an engem Dubbel net méiglech ass. Souguer esou luesen Sportler wéi ech kënnt heiansdo méi no wéi zwee Meter un säi Partner erun. Also ech mengen, en Dubbel wär ganz kloer net méiglech eenzel. Tennismatcher wäre méiglech. Och déi Problematik vun der Hal géing geléist ginn, mat deeër Recommandatioun, déi mer gemaach hunn, dass et also just zwee Gruppe sinn, déi vu maximal zéng Leit, respektiv wou mer och d'Aschränkung maachen, dass 20 Meter musse vuneneen ewech bleiwen. Do fanne mer also Léisungen, dass och an Halen, wou méi Terrainen, zur Verfügung stinn, dass also do kënnen méi wéi zwee Leit zesumme Sport maachen, awer ëmmer am Respekt, wéi se gesoot gëtt, vun deenen allgemenge Reegelen. An da vläit nach e klengt Wuert zum Schoulsport oder Lasellsport zum Beispill och. Wéi gesäit et do aus? Do falen déi dot, déi falen net direkt ënnert déi dote Reglementatioun? Et muss ee jo soen, entgéint zu deem wat vill Leit mengen, ass et jo esou, dass de Schoulsport an och de parascolaire Schoulsport net ënnert d'Kompetenz vum Sportminister fält, mee ënnert d'Kompetenz vum Educatiounsminister. Natierlech huet den Educatiounsminister mam Sportminister geschwat a mär sinn eis eens, dass engersäits de Schoulsport, Wat, wann d'Schoul fonctionnéiert, fonctionnéiert och Schoulsport. Ech mengen, do si mer eis eens, dass e Fach wéi en anert och, also de Schoulsport soll fonctionnéieren. An op där anerer Säit ass et esou, dass dat, wat d'ASEL a Salasep ugeet, sech probéieren, un deenen allgemenge Regeln hei och ze orientéieren. Do hate mer jo och schonn eng relativ gutt Erfahrung. Deemools ass vu Gruppe vu véier geschwat ginn. Do sinn sech, mengen ech, op der Plaz, um Terrain, vun de Sportsproffen an de Sportsenseignanten ganz vill, mat ganz vill Fantasie, Méiglechkeeten ausgeduecht ginn, wéi d'Kanner dann awer kéinte Sport maachen, an dat kann dann och stattfannen. An dann nach déi lescht Fro, just den Huis clos beim Sport. Dir hutt et gesot, et ass elo net extrem vill virgesinn an deem Mount Januar, effektiv vläicht Handballmatcher, déi nach nogeholl ginn. Lo ginn dës Woch, oder d'nächst Woch, pardon, d'Kino an dann och d'Theatere ginn erëm eng Kéier op, wou een dann och zwee Meter wahrscheinlech muss ausenee sëtzen, huelen ech un. Ass dat net eppes, wat een sech och hätt kinnte virstellen, zum Beispill wann ee lo en Handballmatch kucke geet, wann een sech op d'Gradin sëtze geet vun engem anere, vun enger anerer Competitioun? Dach, dat hätt ee sech ouni Zweiwel kënne virstellen, mee ech hat virdru gesot, mir hätten eis jo e bëssen orientéiert un deem, wat am Ausland leeft. Am Ausland ass et jo esou, datt déi Profi-Ligen, déi do sinn, datt déi alleguerten funktionéieren. An déi funktionéieren och ouni Zuschauer a mir hunn eis deem och deem och ugepasst. Gutt. Merci. Serge Kessler, Radio 10,7, Wéi eng staatlech finanziell Hëllefe wäerte vun e Méindeg un fir Betriber wéi zum Beispill Fitnesszentere gëllen? Wier dat bei enger Surface vun iwwer 300 Quadratmeter an e maximal 10 Clienten erlaabt sinn? Do ass elo eng Fro, déi Der net onbedréngt direkt muss un de Sportsminister stellen, well och d'Fitnesszenteren, entgéint deem wat vill Leit net mengen, net ënnert d'Kompetenz vum Sportminister falen, mee ënnert d'Kompetenz vum Minister vun der Wirtschaft respektiv vum Mëttelstand. Mee ech kann Iech awer soen, dass, wann Aschränkungen kommen opgrond vun administrativen Décisiounen, dat soen ech dann an enger Kap als Aarbechtsminister, Dann ass selbstverständlech kloer, dass déi Leit kënnen zum Beispill vum Chômage partiel profitéieren. Ech ginn och dovun aus, dass wa se Verloschter hunn, déi an déi Paragen erakommen, déi bei den allgemenge Gesetzer virgesi sinn, wat d'Aiden ugeet, dass se selbstverständlech och dovunner kënne profitéieren. Okay, merci. Moien, den Jay Thomas zum Wort. Ech hätt eng Fro zum, awer zum konkreten Oflaf vun engem Fussballtraining. Wa mer elo do Kanner hunn, déi mussen déi ganz Zäit zwee Meter Ofstand halen, gëtt den Training do net e bësse monoton? Virun allem och, well am Jugendberäich soll jo net ze vill physesch trainéieren, dat heescht net ze vill lafen an esou weider. An Dir hutt gesot, Dir hat en Austausch mat de Presidente vun de Sportverbänn. Ass do och vläit et awer zu Diskussiounen komm, zum Beispill mam Paul Philipp, deen awer vläit gesot huet, an der Praxis ass dat dote schwéier ëmzesetzen? Also mat Sécherheet bréngt dat doten mat sech, dass d'Traininger mussen ëmgestallt ginn, dass erëm eng Kéier sech muss op eng nei Situatioun agestallt ginn. Dat ass ganz evident. Op där anerer Säit muss ee jo wëssen, datt dat, wat déi Ekippen ugeet, datt déi kënnen normal kënnen och kënnen trainéieren. Mee am Jugendberäich ass et ganz kloer, zielt déi Reegel, déi ech virdru gesot hunn, Dir hutt de Fussball genannt, kënnen zwee Gruppe vun zéng Leit op engem Fussballsterrain aktiv sinn, wa se dann déi Reegel vum Ofstand vun zwee Meter anhalen. Dat bréngt mat sech, datt d'Traineren eng gewësse Fantasie mussen un den Dag leeën, fir kënnen e flotten Training ofzezéien. Ech wëll awer och hei betounen, dass et hei net dodrëms geet, fir eng grouss Fussballsausbildung zu dësem Moment onbedéngt en place ze setzen, mee et geet drëms, dass d'Kanner kënnen sech sportlech aktiv ginn an dass se domatter virun allem doheem erauskommen, dass se aus deem Drock erauskommen, dee se allgemeng verspieren. Dat ass d'Zil, wat mer mat dëser Mesure verfolgen, wuel wëssend, dass dat natierlech eng Rei vun Nodeeler mat sech bréngt par rapport zu enger normaler Situatioun. Hutt Der och vläit do Kenntnisser, wéi disziplinéiert d'Kanner sinn? Sou elo am Schoulbus sëtzen se jo dann niewenee, um Training si se, sollen se dann zwee Meter Abstand halen, och wann zum Beispill en Atelier ass? Jo, wéi ass dat iwwerhaapt ëmsetzbar an Ären Aen? Also ech hu lo keng direkt Erkenntnisser. Dat wat ech weess, dat ass, datt an de Veräiner d'Kanner immens frou sinn, datt se iwwerhaapt kënnen éischtens sech ze gesinn an zweetens, datt se eppes kënnen aktiv maachen. An dat war jo wéi gesot och d'Zil vun dëser Aktioun an ech mengen och, datt dat allgemeng begréisst gëtt. Daniel Winer vum Tageblatt, Ech wollt froen, ob an de leschte Méint iergend en Cluster bei engem Veräin oder enger Veranstaltung opgefall ass? Offiziell sinn ech doriwwer net informéiert, mee well ech selwer aus dem Handball kommen, weess ech awer, datt anscheinend bei engem Match e Problem opgestrach war. Mengen et war Käerjeng, wou dann zwou Ekippen, aner Ekippen, Esch an Schëffleng, wann ech et richteg am Kapp hunn, dass do méi Leit sech ugestach hätten. Wéi gesot, offiziell si mer doriwwer net informéiert ginn. Jo, do war iergendwéi rieds vun drëch, véierteg Leit. Ass dat eng just e Gerücht oder do? Wéi gesot, ech kann Iech dat net soen, well mer keng offiziell Informatioun hunn. Hei si mer an enger offizieller Pressekonferenz, dofir wëll ech och näischt soen, wat ech net sécher weess. Mee ech weess awer aus där Erfahrung, déi ech eeben hunn, well ech direkt Kontakt mat deene Leit och hunn a well ech déi och perséinlech kennen, dass do e Problem war. Okay, merci. Soss nach Froen? Wann dat net de Fall ass, da soen ech Iech alleguerte villmools Merci an hoffen, dass mer, wéi ech et virun ganz am Ufank gesot hunn, e bessert Joer 2021 erliewen. Merci villmools.